Kolos a ngan pathum a hme hleihnih in theili tiang ka hun rel lai. Kolos a ngan pathum a hme hleihnih in theili tiang ka hun rel lai. Nannih cu Pathian mi nan si. Amah nih aan dawt hna i aan thim hna. Cucaah mi zawnruahnak, zaangfahnak, toidornak, nemnak le lungsaunak kha nan i aih awk a si. Pakhat le pakhat lungsi lonak nan i ngaih tikah pakhat le pakhat i ngaithiam u law i bawm u. Bawipa nih aan ngaihthiam hna bantukin pakhat le pakhat nan i ngaithiam lai cun hi thil vialte cungah hin dawtnak kha chap u law dawtnak cu zeizong vialte i rem ṭhipṭhep tein a funtomtu cu a si. Cun Peter, kuat khat, dal thum, caang riat, caang kua ka hun rel lai. Peter cu kuat kuat khatnak a ngan pathum a hme pariat in ka hun rel lai. A donghnak ah ka chim duhmi cu ruahnak khat le lungthin khat in um u. U le nau bantukin i daw u law pakhat le pakhat i zaangfah u law toidor tein um u. Ṭhatlonak kha ṭhatlonak in lehrul hlah u. Volhpamhnak kha volhpamhnak in lehrul fawn hlah u. Thluachuah peknak tu in lehrul hna u. Zeicahtiah Pathian nih aan kawh hna tikah bia an kamhmi hna cu thluachuahnak kan pek hna lai ti a si. Tukum kan tlangtar hi hika i Kolos le Peter kuatkhatnak ngan pathum cherhchan in thimmi a si i Khrihfa thil thuam tling ti a si lai. Khrihfa thil thuam tling ti a si lai. Hi tuzing hi kaa timhmi hi a muru ka kheng kho lai lo. Kei cu introduction Mo introduction ko hol silo mi hi bai ko hol silo e introduction bimai thi tu ka chim lai e hai zara tling deuh le zar chin tling deuh te khan pakhat nu pakhat in a chim kho a kan rak i zuam cheu tiu na lai ti zong kha nan sinah chim ka du Krifa thil thuam tling ti hi kan tlang tar cu a si Paul cakuat chungah kan hmuhmi le Paul nih hin a chimmi biafang words sakalung tete hi zoh tikah Pathian a zummi hna zumtu hna kan nun ah kan i cawn awk kan i, kan i nunpi awk cu kan i cawn i kan i nunpi ahcun kan caah thilṭha tampi sunghnak um loin miaknak lawngte hlawknak lawngte a chuahpitu thil lawngte kha Paul nih ca a kuatmi chungah hin a langhter i cu Paul cakuat lakah Efesa ngan paruk a me hlei li hlei riat kan rel tikah khan Atu kan tlangtar bantukin Paul nih a langhtermi cu Pathian ralthuam tling a ti. Pathian ralthuam tling. Ṭangphaw caah, taisawm caah, keden caah ti bantuk ral a domi hna nih, ral a tumi hna nih an i hruk awk, an i ei awk, an i chinh awk, an i den awk a simi thil thuam ral thuam vialte kha tling tein Paul nih a hun langhter i thong hnih le kum kul le kum li ah HBA kan tlangtar zong a si rua tiah ka ruah i ka palh sual si le ka sin siangsiang zong ka ngai them ti si lo ti ka hin phun bawipa zong ummi thong hnih le kum kul le kum thum hrawng ba singa akape lio i kan tlangtar si rua te ka ruah i te malan deuh ka si cucu pathian ral thuam tling ti kha a si kan chim bantuk in ral a tu mi hna nih cun atu bantuk hin kanmah bantuk in i hruk aih awk phung a si lo ani cu ṭangphaw an herh tuchan holh cun cika an hau luchin a hau cun an thil thuam le an thil hruk hi kannih bantukin kanmah bantukin hruk awk ngah lo Cu bantukin sibawi te zong hi an rianṭuannak ah pastor te zong kan rianṭuannak ah zumtu zong tuchan cu sian zong anmah siang an sining tein thil thuam i hruk awk i ei awk kha chiah cio rikhiah cio a si i cuti cun kal lio caan a si i tuchan kan fale hoi hna nin cun cu lio cu tik caan ah cun cu bantuk i hruk ei awk a si ti kha ṭha tein an theih an hngalh dih kan fale hmai ah nu le pa dai ṭhan awk kan ṭha ti lo Norway ram ah hin ka chim vikhat ka chim rua te ka ruah ai pa fa hna apa nih ka fa zanlei ka pa zanlei hi ka hawipa birthday a si i birthday in a ka thlah tiah a ti apa nih cun e a ti i angki dang lak kha a zuam ti lo i lai khot ma kha a lak i a fa cu thlah hnek i ka pa zei nih ti lai a ti apa nih cun ya birthday ah cun kan thlah lai cu ta a ti mah bantuk angki kha i hruk hlah ti ziah a ti a pa cu aa zo i ruak a thei lo kha bantuk lai khawt te hna lai puan lai thil te hna cu CND Chin National Day ah ruk ding pe si cu atu bat de bantuk ahcun mah kha kha angki kha ruk phung si lo tiah a fapa nih cun a pa cu tiah a pa cu lok chong in um mah angki na phai lo ahcun ka thla hlah ka kal lai lo ti Chim duhmi cu a sining tein khuacaan thil sining in occasion ning in thil hruk aih zia zong hi kan thiam a hau ti kha kan fale nun in kan cawnmi thil a si. Ka chim cang bantukin kai hi biahmaithi bantukin chim ka tim ca khan Kolos Krifabu sin ah Paul nih ca a kuat tikah hin a tuanbia tlawmpal te ka hun teh lai ka hun chim lai Kolos Khrihfabu hi amah mithiang pawl nih a dermi a sermi si loin midang nih an dermi Khrihfabu a si ko sihmanhsehlaw Rom thonginn chung i a um lioah Kolos Khrihfabu chung i a ummi buaibainak tete Jesuh Khrih cu ka khamhtu le bawi a si tiah a cohlang ṭung i an nun ah vawlei pumsa duhnak thil he aa cawh in a nungmi hna Khrihfa nun kong a theih tikah khan Paul cu a lung a rawk ngaingai. Cucaah Paul nih Kolos Khrihfabu hna sin i ca a kuatnak hna hi a si tiah kan hmuh i Cu a ṭialmi hna ah Paul nih a timi cu nan chung i rian a ṭuanmi vawlei pumsa duhnak nan chung i rian a ṭuanmi vawlei pumsa duhnak nulepa sualnak te hna dawhcah lo zoh dawh lo i umtu khuasak te hna holhchia deuh a si nain Baibal ning a si ko caah pumsa duhnak hornak te hna thinlung put ṭhalo te hna le hakkauhnak te hna hi nan thah hrimhrim awk a si ti cu pumsan unnak vialte cu pathian nih kawhmi thimmi miphun zumtu hna nih cun kan nun ah hin Hnipuan bantuk in i aih loin i hruk loin a tha bak in kan thah awk a si tiah Paul nih Kolos Khrihfabu ca a kuatmi hna cu a si. Cu thil vialte cu van in a rami thil si loin vawlei in a hung chuakmi vawlei nih a chuahpimi thil an si caah kha vialte kha nannih cu Pathian nih aan dawt hna i aan thim hna caah kha thil vialte kha nan kaltak awk a si tiah Paul nih ca a kuatmi hna a si ti kha kan hmuhmi a si. Cu vawlei nih a chuahpimi vawlei pumsa duhnak cu kan nun ah kan i hruk ai i kan nun ah kan tuahsernak ah kan langhter tikah a phichuak cu thihnak le rawhralnak kha a si i kan pumpak caah kan hawikom caah kan unau caah kan Khrihfabu caah zeihmanh ṭhathnemnak a ngeih lo caah kha vialte san a tlai lomi ṭhathnemnak a ngei lomi kha nan thah hrimhrim lai nan hlawt hrimhrim lai tiah Paul nih ca a kuatmi hna kan hmuhmi kha a si. Paul nih cun Kolos Khrihfabu cu uh, hitihin a ti hna. Nannih cu Pathian nih Pathian mi nan si. You are the people of God. A ti. Nannih cu Pathian mi nan si. Amah nih aan dawt hna i aan thim hna. A ti. Pathian minung nan si i Pathian nih aan dawt tuk hna i amah nih aan thimmi hna nan si caah a ti. Tu i kan relmi kan tlangtar kan i tar hnawhchanmi cu cucaah a ti. Mi zawn ruahnak mi cungah zaangfahnak mi hmaiah mi cungah mi sinah toidornak mi hen in a chawnhbiak tikah mi hen an ton len ti, ti tikah nemnak tein le zeizong te nan tuahnak ah lungsau tein nan um lai cucu thilpuan bantukin nan i hruk ai lai nan i hruk lai tiah Paul nih a timi hna kha a si Hi thil panga te hi a tawinak ten ka hun chim lai. A pakhatnak ah zawnruahnak compassion tiah Mirang nih an ti. Hi zawnruahnak hi a biapi tukmi a si. Hi zawnruahnak hi khuikannak kan hmuh aho nih dah a chuahpi? Sertu Pathian sin a rami a si. Pathian nih a thlahmi tuzing Baibal cawnpiaktu cawk na kan cawnpiak bantukin Pathian Fapa Jesuh Khrih Pathian sinin a rami nih vawlei ah a hun chuahpimi zaangfahnak zawnruahnak si. Jesuh Khrih sining le nunning kan zoh tikah Jesuh Khrih nih a sin i a rami a hmuh tik hna ah khan an cungah zaangfahnak lungthin a ngei. an re a theih ning an thil a ri ning an lungre a theihnak le an sifahnak an harnak le an tonmi thil kha a hmu a theih dih tikah an cungah zaangfahnak zawnruahnak tampi fakpi a rak ngei ti kha kan hmuhmi a si. Uh, cauk pakhat The church, the body of Christ in the world today timi cauk a ṭialtu pa nih hin thil pakhat a rak chim i a rak cawnpiakmi hna a um. Cucu Mirang biafang in hitin a ti. If you want others to be happy, practice compassion ati. midang kha i nuam na seh ti na duh ahcun zawnruahnak zawnruahnak hi nangmah in thawk law langhter law ti a peh rihmi cu if you want to be happy practice compassion nangmah zong kha nuam tein lawm tein um na duh ahcun zaangfahnak timi kha nangmah nih practice tuah law nangmah zong naa nuam lai cun mi zong kha an i nuam lai tiah a rak cawnpiak hna nihin ah hin zawnruahnak kan timi hi hmun tampi ah a kawl in kawl a hau cang hmuh zong a har ngai cang zeicahtiah chanchia le caan chia kan um tikah kan chan le kan caan hi a chiat tuk tik ahhin Mah himnak, mah ṭhatnak, mah khimnak le mah diriamnak lawng kha kawl a si. Vawleicung hmun kip kaa kip ah ram ngan deuh kan timi zong ah hin cu bantuk thil cu hmuh le ton a si. Cun kan Khrihfa sinak zong ah hin hi a hrampi khuasik caan i kan i hruk ai awk a si ah kan angki lum bantukin Bawngbi lum bantukin, kaden lum bantukin kan i hruk ai awk a simi thil pakhat zawnruahnak hi kan thlau sul lai ti ka phang tuk. Pathian a thei lomi nih zawnruahnak an ngeih lo cu phung a si. Pathian dawtnak thukpi a thei lomi nih zawnruahnak zaangfahnak an ngeih lo cu phung a si. Asinain kannih cu a kan khamtu, a kan dawtu Pathian hrimhrim hi amah a sinak hi zawn ruahnak in a khatmi Pathian a si caah cu Pathian fale hna nih cun zawn ruahnak cu kan i ngaih awk a si. Thilpuan in kan chim si ahcun thilpuan bantukin kan i hruk zungzal awk a si. A biapi tukmi thil pakhat a si. Pathian nih a dawt i a thimmi kannih zumtu hna nih cun zawnruahnak cu kan in nunpi awk a si. Kan thinlung lawng si la seh, kan ruahnak lawng si la seh, kan nunnak kan kut bak in, kan nun bak in kan, kan langhter awk thil pakhat hrimhrim a si ti kha a pakhatnak ah chim ka duh mi a si mithiang paul nih a nun in a kan cawnpiak mi thil zong a si a pahnihnak ah chim ka duh mi cu tunai kan rel mi chung ṭhiamṭhiam kha a si zaangfahnak a si pt ti zong an ti cu zaangfahnak kong cu tawi tein hun langhter ka duh Pathian dawtnak hi nan theih ning kan theih ning hi a cuai thai awk si lo cu a decree in ta awk si lo cu aa khat cio lai lo. Pathian kong cu nan theih. Pathian cu a nungmi Pathian van le vale sertu a si. Pathian Fapa Jesuh Khrih cu misual kan ca a thi, a tho ṭhan, nan theih. Thiang Thlarau nih a kan umpi ti kan theih. Nan hngalh, kan theih. Asinain mi tampi nih kan nun ah kan langhter kho lo. Kan nun ah cu Pathian kong cu kan hmu kho lo. Cawnpiaktu kan nih pastor te zong kan nun a kan langhter khawh lo caan tampi a um. Asinain Pathian dawtnak a thei taktakmi, Pathian dawtnak a hngal taktakmi nang le kei nih cun kan nun ah kan langhter hrimhrim awk a si. Zawnruahnak, zaangfahnak te hna hi nangmah le keimah nih cun kan kaltak kan nun he i hlat awkah a ṭha bak lomi thil an si. Japan nih hin phungthluk an ngei a ṭha tuk ta ka ruah. Cu an phungthluk cu tihin a um. Zaangfahnak bia kaa khat nih khuasik thla thla thum chung hi a lumter an ti. Zangfahnak bia. Zangfahnak lungthin bia ka khat words ka lung pakhat te ni hin Japan ram cha kik tuk ve i ani winter caan cu thlathum chung hi horhan a khat snow a khat sihmanhsehlaw cu zangfahnak bia ka khat te nih cun cu a kik mi rampi cu a lumter nangmah le keimah nih kan nunnak chungin a chuakmi zaangfahnak kan nunnak chungin a chuakmi tuahsernak thil hmete nih khan minung tampi thinlung a daihter minung tampi thinlung a lumter minung tampi thilrit a chan khawh ti kha tuchun ah hin nan sinah hun chim ka duhmi cu si Cucaah hnipuan bantukin zawnruahnak zaangfahnak hi thil pahnih hi thonghnih la kum kul la kum ruk chungah Hakha tipil Khrihfabu nih kan i aih awk thil ah hun chim ka duh. Caan nih bia chim caah a pathumnak ah chim ka duhmi cu Cathiang chung kan relmi toidornak a si. Toidornak. Mifim mi thiamnak sang a ngeimi cun Pathian dawtnak thukpi a theimi hi mi tangah ni dor a than lai mifim mithiam Pathian dawtnak thukpi a theimi cu mi tangah ni dor cu he aral kahmi in kan chim si ahcun nang le kei fimnak thiamnak a ngei lomi cu kan i uah kan ruam a kai kan theihmi mah tiate hi hawinak a thei khun na kan ruah kan i ruat kan bia au ngan mi cungah zeirel lonak lungput kan ngei annih pawl cu an thei lo an hngal lo tibungsan in ruahnak kan ngei cucu misan tlai lo lungput a si paul nih zeitin dah ti pawl tlukin pawl kan chim zungzal mi a si amah bantukin mifim mithiam pathian dawtnak a theimi hodah um kan um lo a sining kha pathian hmai aa zoh tikah kei cu zultu tiah kawh awk hmanh ka tlak lo zultu hna vialte lakah a hme bik te ka si ti amah le ma kha ti Cucaah Pathian dawtnak thukpi kan theih nan theih ahcun kan nun hi cungah i hler loin tangah a ṭum awk a si. Zei a si lomi hi kanmah le kanmah hi cungah kan santer awk a si lo. Kan ruam a kai tuk awk a si lo. Zeicah Baibal nih a kan cawnpiakmi a si lo? Pathian nih a kan cawnpiakmi zong a si lo. Kan Bawipa Jesuh Khrih nih a nunnak in a kan cawnpiakmi thil kan zoh tikah cu bantuk thil a um lo. Mithiang Paul zong nih ca a kuatmi hna chungah cu bantuk thil a um lo. Pakhat le pakhat hmaiah, pakhat le pakhat sinah, pakhat le pakhat karlak ah toidor tein nun ding kha a kan cawnpiakmi a si. Filipi Khrihfabu sin i Paul cu kuat kan zoh tik zongah Paul cu kuat i a dang dang kan zoh tik zongah Damaskas hauka i Pathian Fapa Jesuh Khrih he an i ton tikah Paul cu a tlu i cu hnu in Pathian rianṭuantu ah a hung cang i anun in pathian sunparnak anun in pathian upatnak hmaizahnak a hun lang ter i cu chungin amah nih a hun kan chimchin mi cu pathian fapa jesuh khrih khamtu nih hin pathian sinak hi zakhat ah zakhat aa ngeih ko ee ti asinain annih cu ati pathian tluk sinak kha hramhram in cuh awkah a ruat lo ati sal sinak tu kha a lak i minung sinak tu kha a lak i cu minung hmanh ah cun minung lakah minung hna nih kan nek chinmi hna zei i kan rel lo chinmi hna sal sinak kha a lak ee cucu a kan khamhtu kan bawipa jesuh khrih lungput nunning cawnpiaknak a si voi tampi nang le kei cu lingtlet in kan um tawn cu sang tuk ah thiam tuk ah kan i ruat tawn cun pianthar hrinthar kokawm han ahin laimi a hrinthar mi ṭi kan nung cucaah kan hrinthar kan pianthar kan ti cangka hin mi cawnpiak in kan i la zeimen a thei lomi minung hi heltla ding rumro kan hmuh na kanmah lawng hi vancung man ahcun Jesuh Khrist ṭhutnak hrawng hrang i Pathian ol le kan mi a ṭhu ding kan i ruat biaceih tu ah kan i ruat asi awk asi lo asi awk asi lo pathian dawtnak na theih taktak asi ahcun zumtu hna mai ah aw kei hi zeihmanh ka si lo ta ti lungput na ngeih a hau pathian khamnak kha na co taktak asi ahcun keimah timi lungput kha na hlawt a hau zeicah vailam cung i Jesuh nih a thahmi cu keimah ti lungput dawk a si cu ka thiam ve ko ka hngal ve ko kham ka hau lo mithiang miding ka si timi lungput ṭhalo kha dok aw Jesuh Khrih a tha chihmi ah a tel cu cucaah thonghni le kum kul le kum ruk chung ah hin Hakha tipil Khrihfabu zumtu kan dihlak nih hnipuan bantuk in kan i hruk ai awk ah tlang kan i tar hnawhchanmi cu zawnruahnak zaangfahnak toidornak hna hi an si cun a pahnihnak ah a palinak ah chim ka duhmi cu cathiang chungah nemnak a si tangtan ahcun zei kan ti lai meekness ti zong hman ko a si vawleicung hruaitu ah moses bantukin hruaitu an um lo ti si jesuh khrih chim lo mu Moses cu tinṭan ṭha tein a kai i Faro sinah well trained an ti. Ṭha tein cawnnak a ngeimi pa a si. Pathian nih a thim i Israel miphun Izipt ram in kammi ram chuahpi phakpi dingah a auh tikah Moses nih a duh maw? A duh ve lo. A al bak. Kei cu holh chung ka ka si. Asinain Pathian nih a sining kha a theih tikah Moses cu tawinak a chim lai au i a miphunpi cu a hruai hna. Baibal cachung kan zoh tikah vawlei cungah Moses tluk in a nun a nemmi an um lo. Pathian he bia an i rua deuhdeuh. Moses a nun cu a nem deuhdeuh. Khrihfa tampi a cimi si kan i tel men lai. Nannih kan nih hi Pathian dawtnak Pathian thawngthai kan ngai ko deuh kan ngai ko nain dawko kan nun hi lung bantukin a hak cu thir bantukin a hak a hak chinchin nem lei loin a hak chinchin tawn kan thawngtha ngeihmi hi pingpalo thawngtha kan ngai kan ngai tawn rua ka ti Pathian dawtnak kan thei deuhdeuh kan ti inn paha kan i hua deuhdeuh hawikom he kan i hua deuhdeuh mi ṭhatlonak kan ceih deuhdeuh cucu thiangthlarau nih kan cawnpiakmi an si ṭung lo cu nak cun rian kan ṭuannak ah nifa kan nunnak ah ne te ni na mizapi nih mi tam deuh nih kan tlaihchanmi cu minun nem hi kan tlaihchan hna sawh Mi puarhrang cu kan ṭih hna cu. Mi khawk mi rak a hmangmi cu ho pawl nih kan ṭih ko hna. Jesuh Khrih hi a nun a nem tuk. Cucaah cun misual zong nih an fuh ngam. Phung a buarmi hna zong nih an fuh ngam. Mi zaw mi hna zong nih an fuh ngam. Mi ding mi ṭha hna zong nih khan an fuh ngam. Jesuh Khrih mipuarhrang rak si selaw cu mi tampi nih kan fuh kan panh ngam hnga lo. Cucaah nihin Khrihfabu nih Khrihfami hna nih kan thil thuam bantuk in kan i hruk oih awkah aa tel chihmi cu nemnak a si. A biapi ngaimi thil a si. A donghnak ah Baibal cacang i a donghnak si mu ka phungchim donghnak sari lo hi Donghnak a chim ka duhmi cu lungsaunak si. Patience an ti. Vawlei ah hin a hua pin kan chim si ahcun a lung a saumi micun miteima le aa zuam lungsau tein aa zuammi hna nih hin teinak an hmu. Cucu kan i cacawng vemi kan si caah ca kan cawnnak hin tampi kan ton. Cathiammi hi carel le caciah an zuam lo. Cathiam lomi tu hi kan i zuam. Hi ca, ca kan thiam lo, ca kan i zuam cu. Cu aa zuammi hna cu a cang a donghnak ah teinak hlawhtlinnak hmuh a si. Tuchin tu zanlei zongah keimah phungchim man ka thiah i zanlei phungchim ṭhan ding ka si. Joshua van hi tonbia tampi in nan theih cio lai. Zeitluk in dah aa zuam, zeitluk in dah hi dirhmun a phak khawh nak hnga ding caah caan a pek, a lung a sau. Cu i a thei tlai cu nihin ni kan hmuhmi thil hi an si. Uh, missionary lakah hin uh, anmah mirang nih cun tihin an ti. One of the most important and influential missionaries of all time an ti. Mission rian tuantu vialte lak ahin uh, a biapi bik le mi a hip kho bik mi tia an ruahmi hi James Hudson Taylor a si. China ramah Tuluk ramah rian a tuanmi pa a si. Hudson Taylor ti hin theih deuh a si. Hudson Taylor nih hin tinṭan cawnpiaknak a ngeih caan ahhin missionary pawl kha a cawnpiak tik hna caan paoh ah khan a chim tawnmi bia a um an ti. Cucu amah birang biafang tein kan rel ta lai. There are three qualifications for missionaries. missionary mission rian ka ṭuan lai tiah aa timmi missionary paohpaoh nih hin qualification ayi a chin ayi a tuai an ngaih awk thil pathum a um ee ti cu thil pathum cu zeidah a si a pakhatnak ah patience lungsaunak si a pahnihnak ah patience thiamthiam lungsaunak a si ko ee A pathumnak zong cu patience timi lungsaunak ṭhiamṭhiam a si ko. Pathian rian nan ṭuannak ah nan lung a sau lo ahcun hlawhtlinnak nan hmu lai lo ti hi a rak cawnpiak lengmangmi hna bia a si an ti. Cu lungsaunak cu missionary ca lawng ah a si lo. Pastor kan ca zong ah a si. Cu lungsaunak cu pastor kan ca lawng a si lo, Khrihfa upa, Khrihfabu hruaitu kan dihlak ca zong a si. Khrihfa upa le Khrihfabu hruaitu ca lawng zong ah a si lo. Khrih zumtu kan dihlak ca zong ah. Kawl nih masi mafit a si. Ngaih lo awk, i nunpi awk, ṭhalo bakin kan herhmi thil pakhat chungah aa telmi an si ti kha tuzing ah tuchun ah nan sinah chim ka duhmi cu si. Cucaah Hakha tipil Khrihfabu chungtel kan dihlak Peter cakuat kan rel bantuk khan unau bantukin kan i daw chinchin lai. U le nau bantukin kan zawn kan i ruat chinchin lai. pakhat le pakhat cungah pakhat le pakhat karlak ah zawnruahnak pakhat le pakhat karlak ah zaangfahnak cun toidornak le niamnak le lungsaunak hna hi kan dihlak hnipuan thilpuan kan i hruk bantukin hruk kan i zuam hna lai i Pathian nih vawlei ah a pennak kauhtertu dingah thimmi Pathian dawtmi zumtu kan sinak kha langhter kan i zuam hna lai. Cu thil vialte cu pakhat hnu pakhat in amah thiang thlarau lamhruainak thawngin kan nun ah tlinh khawh kan i zuam hna lai i Cuticun thonghnih le kum kul le kum ruk chungah hin Hakha tipil Khrihfabu nih Pathian fialmi rian, Pathian muisam, Pathian i si hna seh ti a kan duhmi kha kan nun ah langhter khawh i zuam dingin kan sawm hna. Bawipa nih thla kan chuahpiak ko seh. Amen. Ka lawm.